א גוטן פון טעמפא פלארידע א גוטן וואס טוט זיך נייעס? איך גיי יעצט מאכן א ווידעא וואס איז נישט מיין יוזשעל ווידעא איך מאך בייטאג ס'איז ליכטיג די זון שיינט יעצט ווערט מער ביינאכט און באצטאג ווידעאס קען נישט מאכן אינמיטן טאג פשוט די די ווידעאס איך וויל מאכן איז בעיסיקלי מיט די אדמיניסטרעיטער פון די מוסדות ארבעט אגאנצן טאג און איך קען אים כאפן דא ביינאכט לאמיר אריינגיין אינעווייניג איך כאפ מיין שטיקל שמועס מיט אים.

איך אליין בין אויך געווארן דאס איך בין נישט דא געווען פאר פיר וואכן דעזעמבער, כ'בין צוריק געקומען, כ'האב געזען וואו מ'האט געארבעט דא פאר די סקול, ס'איז אנבעליוועבל, כ'העל אים אפזאגן אפילו נאך מער, פאריאר איז געווען סך הכל צוויי קלעסעס, ער רייצט פאר די סקול. לעצטע יאר איז געווען צוויי קלעסעס. און ווי האלט מען די יאר? וואס האט מען געעפענט די יאר? סאו ברוך השם די יאר אסאך קינדער זענען אונטערגעוואקסן, אסאך פון די קינדער וואס זענען געווען לעצטע יאר אין ווייסט, אסאך זענען נאך געווען אינדערהיים, און ס'איז געווען, יא, ס'איז געווען צוויי קלאסן, ס'איז געווען בעיסיקלי א א פלעי גרופ, און ס'איז געווען איין קלאס פון מיידלעך זענען געווען איי וואלד סעי, מען רופט דעם פרי סקול, אקעי, סאו די יאר. און ס'איז געווען איין מיידל טאקע וואס האט געמוזט צו האום סקולן קיינד אוו לייק זי איז געווען אביסל עלטערע מיידל ביז די יאר איז דא פלעי גרופ און נורסערי וואס ווערט געטון צוטיילט אין איין פלאץ זייער שיין מסודר און נאכדעם האט מען געמאכט נאך דריי קלאסן וואו אקעי יא סאו ס'איז פינף קלאסן אין טאטאל ס'איז דא קיינד אוו נורסערי. איז נאך מיט ס'איז פלעי גרופ, נורסרי, קינדערגארטן, פרי וואן עי, און נאכדעם איז דא עלעמענטרי קלאס וואס האט אפאר עידזשעס אין איין קלאס. סאו דזשאסט פון די מענטשן אליין וואס זענען געוואוינט דא איז צוגעקומען אזויפיל קלעסעס? אדער ס'איז געווען נאך נאך פעקטערס אין דעם? ווערי מאטש טאקע ברוך השם עס איז קודם מענטשן, מענטשן וואוינען דא, קינדער וואקסן אויף, אבער ברוך השם אויך, יו נאו, ס'איז ארויסגעמופט אפאר פעמיליס. דורכאויס די זומער, און ברוך השם, און ס'איז מופן, ס'איז יעצט דא פראספעקטס פון נאך אפאר פעמיליס, סאו אפילו די קלאסן זענען יעצט קליין, מ'וויסט אקעי ניין ניין ניין, מ'הייבט אן די יאר, ווי העוו קידס דעט אר קאמינג גלייך נאך סוכות מיטן אייבערשטנ'ס הילף, סאו ס'מוז זיין מסודר, און יא, וויר לוקינג פארוורד טו וועלקאם דעם, און עניבאדי עלס דעטס קאמינג, מיטן אייבערשטנ'ס הילף. אקאמאדעיטן. יא, וויל אקאמאדעיט יו. פאר יאר די צוויי קלאסעס האבן געהאט איז געווען צוטיילט ס'איז געווען איינס אין איין הויז נאך אנדערע קלאסעס אין איין הויז דא האט מען געמאכט אז די פלעי גרופ מיט קינדערגארטן איז איין פלאץ און די עלטערע מיילעך בעיסיקלי די פרי וואן עי עלעמענטרי וואט עווער דאס די סקול איז אין איין בילדינג אין איין זאך א קוועשען וויאזוי האסטו געקענט ווייז אלע סופלייס און אלע זאכן זאכן קאסטן געלט זאכן האו דאס איז פאסיבעל טו געט אינטו. סאו געלט איז א גרויסע פאקטאר, און געלט האט מען נאך אלץ נישט אויסגעפיגערט, און מיטן אייבערשטנ'ס הילף וויל פיגער איט אוט עז איט גאו, עז ווי גאו. באט ס'איז עמעזינג ווי מענטשן סטעפן אפ, סאו איך בין א מענטש, אסאך מענטשן קענען מיך, און איך ריעטש אוט צו אלע מיינע חברים, אבער עספעשעלי די מענטשן דא אין די געגנט, מענטשן וואס האבן הייזער, סעקאנד האום בייערס, טאטעס און מאמעס מ'איז ארויסגעגאנגען ווער קען דאונעיטן ווער האט אן סקול סופלייס ליגנערים אלעס מ'האט צוזאמגענומען און אונז האבן געמאכט א עמעזאן וויש ליסט און איי מיען די קענסט גיין אויסטשעקן ווי העוו א לאט אוו סופלייס ברוך השם באט נאכדעם קומט אן די רעגולער קאסט ווי סקעלסי ראנען די חדר דאס איז יו נאו אסאך קומט אריין פון טועשן פון די עלטערן. און מען דארף רעיזן אסאך געלט אויכעט. איך וויל פרעגן א קוועשען ריגארדינג ווער איז די פרינציפעל דא אין די זאג פארן עולם די פרינציפעל מיט די די קריקלעם די גאנצע זאך די ווייט איך געדענק די ווייט איך ווייס איז די דיין מיט די רעבעצין האבן אריינגעלייגט מורא'דיג אסאך כוחות דערצייל עפעס פארן עולם וואס דא איז פארגעקומען. יא, סאו צו עפענען א מוסדות איז. איז ביי אסאך פארטס קודם כל דארף מען האבן קינדער, עווריטינג איז ביי די קידס, באט צו דעם דארף מען האבן א קוריקולום, מען דארף האבן איינער וואס איז א דעת תורה וואס פירט ריכטיג א אידישע א פלאץ מיט ריכטיגע אידישע השקפה, און מען דארף האבן טיטשערס, און מען דארף האבן א אדמיניסטרעיטאר, סאו ס'איז דא ברוך השם אונז האבן אונזער דיין וואס איז א פיינעם דעת תורה ברוך השם מען דארף דאנקען באשעפער אויף דעם און ער האט אונז געגיידט השקפה'דיג וויאזוי מען דארף צוגיין ניין אונז האבן געזוכט א פרינציפעל זאל זיין צו צו א פרוי פון דא צו א פרוי פון עניוועיר עלס וואס קען גיידן פון דערווייטענס און מ'האט געארבעט מיט אפאר מענטשן איט זשאסט דידנט ווארק אויט אין די ענד עקזעקטלי און שפעטער האט מען געזאגט אקעי. די רעבעצן איז גאנא סטעפ אפ און העפענס טו בי די דיין'ס ווייב די דיין'ס ווייב שי איז שי דאז א פענאמענעל דזשאב סאו פאר און מיטן אייבערשטנ'ס הילף ווייטער צוזאם שטעלן א קוריקולום זי האט קאנעקשאנס אין אסאך אנדערע סקולס אויכעט אין ניו יארק זי האט עקספיריענס אין ספעשל עד ס'איז אביסל אנדערש פון די רעגולער עדיוקעישאן באט נאכאלץ נעווערדעלעס ס'איז אין די סעים אינדעסטרי ווי מ'זאגט סאו. איטס ווארקינג, און די מעין זאך איז, די מעין זאך איז אז ווילאנג מ'נעמט די קינדער, ווי מ'זאגט אקעי, נאמבער וואן פאוקעס, די קינדער זאלן האבן וואס זיי דארפן האבן, אקעדעמיקלי, לאגיסטיקלי, זאלן האבן א פלאץ ווי צו לערנען, זאלן האבן די ריכטיגע קוריקולום צו לערנען, ווילאנג יעדע קינד נעמט, ווערט גענומען אין באטראכט, איט גאוס א לאנג וועי, און עס איז נאך דא אסאך ארבעט, אסאך זאכן דארף מען נאך אויסגראדן ווי מ'זאגט, יו נאו, עז ווי גאו, באט. ווילאנג מען האט די אינטענשאן און ס'איז דא די ריכטיגע מענטשן דערצו, איטס ריעלי לוקינג לייק איטס ווארקינג אוט, ברוך השם. וואו, ס'איז א מורא'דיגע מורא'דיגע זאך, ווייל איך און דו זענען שוין דא דריי יאר, מער דריי און האלב יאר, און זעהן אז זאכן ווערן עסטעבלישט, נישט מיט א גרויסע קהילה, מיט די ראשי קהל, מיט די רעבע, מיט די דאס, פלעין יונגע לייטלעך, מען קומט און מען שטעלט צו, און מען ארבעט, וואלונטירס, פאר די פאר די סקול און און זשאסט איטס איטס איטס וויר געטינג דעיר איטס א אנבעליוועבל סיטועשן און דעס. און ווילאנג ס'איז א ארבעט צוזאמען ס'איז ס'איז א קאמיונעטי עפערט פארשטייסט ס'איז א קאמיונעטי עפערט ווילאנג מ מ'ריעטשט אויס אקעי ביינאכט למשל נאכט פאר מיטאג ביים סקול די מאמעס זענען אריבער מ'האט צוגעגרייט אויפגעהאנגן סיינס און יו נאו און ס'גייט נאך קומען אויבער די יאר איבער די יאר מאכט מען נאך בולעטינס און זאכן מ'לייגט צו באט קודם מ'וואקט אריין דארף זיין א אנהייב ס'דארף זיין אזווי עפעס א ברוך הבאים סיין סאמטינג און די די מאמעס זענען אריבער געקומען מיט די טיטשערס צוזאמען יו נאו איטס א קאמיוניטי עפערט איטס ביוטיפול. Wow wow איטס עמעיזינג. סאו וואס זאגסטו פאר מענטשן וואס אין ניו יארק טראכטן ארויסצומופן קיין טעמפא? וואס זאל זיין די ערשטע סטעפ ריגארדינג אויס אויב זיי ווילן זעהן ווער איז באבוס אין די מוסדות צו וועם רעדט מען וואס טוט מען? סאו לאגיסטיקלי קען מען רופן מיר, כ'געב מיין נאמבער, און א מענטש ריעטשט אוט, אייל סענד אים לייק א מענטשן האבן זייער מורא פאר א פאר א פארם, באט די פוינט איז מ'דארף וויסן דיין נאמען, די קינדער'ס נעמען, וועלכע עידזשעס, מיט וועמען דו אפליקעישן אפליקעישן ווערי סימפל אפליקעישן, אייל סענד איט אין, און יא, איי מין מענטשן מענטשן איין זאך איז זיכער אז. אין ניו יארק זארגן זיך זייער שטארק, מענטשן זארגן זיך זייער שטארק פאר מוסדות, מען פרעגט מענטשן לייק וואס וואלט איך געמאכט מופן צו אזא פלאץ, מוסדות איז נאמבער וואן, און עז ווי נאו מוסדות אין ניו יארק איז אויך נישט א פשוטע זאך, מענטשן מען דארף אסאך סייעתא דשמיא אז די קינדער זאלן זיין אין די ריכטיגע פלאץ, און מיטן אייבערשטנ'ס הילף אז א מענטש קומט אהער דא ווי וויל טעיק קעיר אוו דער קידס, איטס א ווערי ביג פאוקעס דעט ווי העוו, און מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט מען מצליח זיין. סאו אבסאלוט דער מענטש ריעטשט אוט, מען וועט אים שיקן א אפליקעישן, אויב ער וויל הערן אקעדעמיקלי אויך אים געבן די פרינסיפעלס נאמבער, פאר די יונגלעך איז אויך דא א מנהל, אונז קען מען רעדן פון דעם אין א צווייטע אין א אנדערע צייט, באט ס'איז דא א מנהל, און אף קאורס א מענטש קען ריעטשן די דיין אויך, לייק השקפה'דיג ווי אונז שטייען, וואסערע מין קהלה אונז זענען, איי מין אונז האבן אלעס. עוועריטינג ווי ניד. נעווער מיינד, ריעטש אוט צו שימי, איז די אדמיניסטרעיטאר, ער גיבט זיך איבער פאר אונזער מוסדות טאג און נאכט, זעהסט איך האב אים געכאפט דא טען טערטי, נישט טען טערטי, צען צו צען ביינאכט, ארבעט ארבעט ארבעט מורא'דיג מורא'דיג שווער, אויב דו טראכסט אפילו צו מאכן די מאוו, וועסט הערן וואס דא טוט זיך, ריעטש אוט צו אים, ביקאויס ווי געטינג דעיר, ווי געטינג עסטעבלישד.